To kaka plan mag Nyasaye medo pogore gi mag dhano, eh. nokugola. Eh. Nochuna nyaka nachak chiemoni kasehinyora hmm. ndalo ang'wen. Hmm. Nyuka kawo tamiyo ng'ato gi gimomiyo. Hmm. Chiemo koromo time ne takawo tamiyo ng'ato. Gimomiyo namiyo ng'ato en ma. Omaka godhiambo, omaka donjo e jela Siaya en 2012 mm -hmm. tarik ang'wen mm. Dwe mar apar gachiel. Dwe mar apar gachiel. Omaka ma donjo e jela ma nindo e jela ne en saa apar odhiambo. Mm. Ayudo ka jojela chiemo saa apar e wang'e. Mhm. Chiemo mar jela mok- mokwongo ma kama nade kuma neno en saa apar. Mano sapa mar jela.
Sapa mar jela ichamo saa apar odhiambo. Saa apar wakati 2012.
Hey. Saa apar jela ichamo. Mano yawa dong ka kotieno bor cha yawa ma ai. Saa apar e wang'e ikawo gima iluongo ni hesabu ukaba. Ukaba. Sama ukaba no chiemo ni e mbeleu. Mhm. Mm uchiemo ukawo chiemo en chiemo ma kana neno to naywak. Eh. Hey.
En chiemo mang'eny koso mathin koso ywak nang'o? Maonge.
Kana duogo aluwo gimomiyo naywak. Hmm. Nayudo ni ineno i thamos, wi thamos cha. E wi thamos matin cha. Iumo go thamos, iumo go thamos no. Hmm. Ing'ade diere. Eh. Kaka otindo rom ne chak ing'ade diere. Hmm. En migwedo kode kuon kama ti thachegi miluongo ni mururu. Mururu. Sand jela iluongo ni mururu. Sand jela iluongo ni san mano san manie jela. Iluongo ni mururu. Jela nitie miluongo ni mururu. Mhm. Jela nitie miluongo ni bakul. Bakul. Jela nitie miluongo ni pengele. Pengele. Bakul mururu pengele. Mhm. Mururu konyo e madho nyuka. Mhm. Chamo kuon oganda. To pep ma bakul cha konyo e kuon. Oh. Bangle nya konyo a lot. Ehe. Gimiyo nolose en gima kata ibayo mana man kata igo mane koro kuta ok otore. Ok otore. Ok en lowo to ok en kiyo. Eh. En still moro ma en gech ja ng'ama okete jela en ng'ama ohero gik vituko. Mm. En ng'ama sende gi gong'o ni sende jala onyalo baro gi pile. Mm. Koro nyaka many ni sand moro ma kata ogo mana piny to ok kata yie wang' kata yie wang' ogo piny to ok bar. Banra bana to ok barore. Ei! Mane san kana dhi aneno gima nitie e san ni hmm. en kuon moro mopande e sagini matin sana. Ei ya. Onyal ying'o kata nyathi matin. Oganda moro matin. En oganda moro ma ok ochiek. Hmm. Thoth ochame. Hey. Thuth go te. Thuth okuongo nuchamo oganda. Thuth okuongo nuchamo oganda. Hey. Ok oyiere. Kite ni iye ka. Hey. Oganda ni inumu numu ma sami neno oganda jony ga cha. Mm. Cha ga jony cha. Mokoro dende dende oganda koro jony. Koro chako jony.
Mm. Koro chako jony koko dhi chiek bang'e. Mm. Samo jony to se gole. Hey. To en oganda nikech ne adwa luwo tedo mar jela, ne adwa yudo ni tedo mar jela ichwako achwaka oganda yore koro eka idhi ikaw mo to ilenyo mo yore to iolo ewi oganda ni koseket chiemo piny idwa chiemo. Tiende ni oganda ne ok ochiek. Oganda ne ok ochiek. Chiemb jela en kama rach. Jela en kama rach kendo chiemb jela rach. To apenji yeah. osiepna ere kaka wawach ni kuru is there any way minyalo find micham chiemo mopogore e jela ka koso kotuore ni kamano to tuore ne tuo nyaka chieng
yes okay gimomiyo chiemb jela nyaka icham mm. sirikal be ok ng'ama ofuwo mm. nodho sirikal noromo mm. noneno ni kama ji ng'enye kama nyaka chiemo bede mm-hmm. nyaka gitedi mm. nyaka gichiem kigere nikech ok dang' ang' bed ni jodala kama kelo chiemo nikech ikia ng'ama dhi kelo chiemo ni jajela mm. sama ok nyal kelni chiemo koa oko idwa ni chiemo kichamo chiemo ma gimoro timo to ipenjo jojikon Ehe. Manager chieng' ma chieng' maka nikech seche moko ng'ama ni oko In mwandu sirikal.
mwandu sirikal seche moko ng'ato nyalo negi koa oko nikech iromo ji e gweng' kata Mm. adui ni moro gombo negi kata ng'ama dwaro ni marach ni onyalo gombo timi marach to sani okani Mm. emomiyo gimoro wuoga ni gimoro kotimi to nyaka wazazi ni complain Ng'ani ang'o momiyo gima kama otimo? Eh, to ne ukawe ne utere jela. Jela nitie osiptal, jela nitie kar nindo, jela nitie kar go opira, jela nitie kar luok, nitie kar chiemo, nitie kar yueyo. Ang'o motime? Ang'o motime? Koro ok nyal yie mondo chiemo maoko moro aoko. To jela ka be inyalo nege ng'ato?
Okay. An donjo an abete jela nenwa ka ji tho e jela. Oneg ng'ato kanie batha kama. Eh. Kana donjo e jela. ng'ama nonego ng'ato e jela ni hmm. en ng'ama ne criminal sana hey. en ng'ama ne rach ok anyal fulo nyinge ok inyal fulo nyinge eh, mano ng'ama rach manade no to ng'ama nonego ni hmm. obe nosetho ei En mane oneko ni be nosetho be nonege.
Imbe ne onego ng'ate batha kaka neno. To nikech ne awinjo ga story hmm. ni jela gimoro kimya. Hmm. Kik ibed gi kierere.
Jela kik ibed gi kierere. Mane no ka yoko ka dhano ng'eny gi kierere. Jela kik idhi kierere. Hmm. Ni in e sing'eya. Inimi ng'e sitoche ji. Awinjo ka bwana moro boy moro wero Fredi Jakadongo awinje oko ka. Eh. Kowero ni ati sing'eya. Eh. Kik idhi gi sing'eya e jela. Mane tho e jela ok iduogi. Jela iling'. Iling' thi.
Makatine mana kendo ine ng'ato kanyo ichotho kik igo nduru. Eh. Be kik iwach ne ng'ato.
Ling' go thi. Ling' thi.
gi gima omiyo idhi negi in be. Nikech un e ot achiel, askari nindo oko. Ee. Jela kama ji orome, jela inyalo an oneg ng'ato ka kama kode gi blanket. Jela kata dwe in inyalo tudri gi ng'ama chielo ka ma negi. koro koro ginego ji nade awinjo ni silaha onge e jela to giyudo silaha nade e jela ka ok jela nigi silaha
jela nigi silaha ne kendo jela nigi silaha maricho molor ahiya eh osiepna nyalo ng'isi ni chieng' moro achiel ne an e jela no mm. tigi miluongo ni hesabu hesabu hesabu nokethore

Mano dhulu mane jela. Mani dwa kwanu.
Dwa kwanu. Oh, jomoko nyalo ga lal ka. Yes, nyaka kwanu sa te.
Mm. Sa par, sa chiel e wang'e. Mm. Ikwanu. Mm. Sa uchiel. Mm. Ikwanu. Sa, no, sa abich gi nus ikwanu. Mm. Mm. Sa abiriyo. mm. ikwano sa apar mm. ikwano to pile sa achiel ikwano asto neno hey.